ka maatii isaatiif jiraatu ka jaartii isaatiif jiraatu qad yaciishu mustariixan raahaa godhee boqannaadhaan jiraachuu dandaya akkana wakalaami wanni isa yaachisu mana isaati jaartii isaatii fi ilmaan isaa qofa ammaa anta ati immoo akkasii miti ati lubbuuteetiif himi ka jiraattu ummataaf jiraatta

Laakiin nama ummataaf jiraachuun ulfaataadha. Lubbuu ofiitiif jiraachuu namuu lubbuu isaatiif jiraata. Laakiin bakki jabduun ammoo ummataaf jiraachuudha. Famaa laka maaltu sii ta'e walinnoom wannoom hirriibaya. Siif hirriibni maal walii qabda? Wamaa laka warraaha siifii boqannaan raahaan haragalfiin maal walii qabdan? Walitti hin deemu lamaan kun. Namaafin jiraadha eega jette boqonnaan tee haftee tun. Wamaa laka wal firaashi daafi siifi firaashni oowwan mal wali qabdan yoom dhaqqabda firaasha irra ciisu. Nabi alayhi salaatu wassalaam seelana irra ciisee qaamni isaa kun dirmammuu ta'e Ogga lafaa ka'u seelaanni akkasumatti wanni irratti baase qaama isarratti nabi sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbi alaa nattakhizu laka firaashan yoo firaasha wayii si ilaalle yoo waan irra ciiftu ogga ciiftan irra ciiftan yoo isin ilaalle hoyii jaaniin jennaan nabi alayhi salaatu wassalaam maalii walit duniyaa naafi duniyaa maal walit qabna jee yoomin firaash bitachuu dhaqqaba jee Ani nama tokko ka karaa deemu, ka dadhabe, gaaddisa mukaa arkate, gaaddisa san jala gad taa'e, yoggaa xiqqoo hara baafate ka'ee deeme, anna bar nama akkasiitii jedhe. Namni gaaddisa kana amma gaaddisni karaa kanarra ni jira, gaaddisa san jala gad taa'uudhaaf firaasha ni binnaa? Egaa bar firaasha bittee ammoo gaaddisa jalatti irra teessee achuma dhiiftee ho'i deemtaare? Nafi duniyaan bar baabaa kiyya akkanaa jedhe. Ani bar akkuma nama karaa deemu ka muka jala gad taa'ee hara baafate, Yoom firaashaa fi meeshaa bituu dhaqqaba kan jedhu. Kanuma kanaami firaasha diide nabii sallallahu aleyhi wasallam. Duniyaan akkaatan jiruuf jireenyi jara saniif gale nuti nuu galuu dide duuba. Girdoo duubumaa akkana waa laaluu jirra malee hagas maraami. Dhugaan bakka tana jirtu nutti mul'achuu hin dandeenye. Rabbumaan rahmata isaatiin nu haa gargaaru malee akki akkuma nabiin jee kana sallallahu aleyh wasallam kun nama gaaddisa gaaddisa mukaa jala taa'ee bira dabreeti famaa laka firaasha oowwaa eessa walit deema kun wal ceeshi ilhaadi jiruu qabbanooytu jiruu nagayaa wal mataaci ilmuriix qananii gammachiiftuu taate

Egaa latarkabunna xabaqa kun qabsoodha jiruu qabsooti waa barsiifta wayirraa dhoorkita ruuhiin xilaanni siidha nama waan isiin jaalatturraa isii dhoorku xilaanni lubbuudhaa kabji beeyta wanni itti ambiyoonni fi warri karaa ambiyootaa deemees namaa wajji wal afaan dhaabbatuuf ni beeyta Waan lubbuun feeturaa nama dhoorkatu. Kanuma kanaafi lubbuun xilaanni isii guddaan nama waan isiin feeturaa isii dhoorku. Eessa wal afaan dhaabbatu ooluun taatu? Hin taatu. Khalas! Marxifadhu! Qum! Ka'i ol! Faqad madaa waqtu nowmi. Yeroon hirriibaa kuttee jiru. Bar qumiin sun waa dubbii lafaa mira. Yeroon hirriibaa kuttee jirti. Warraaxa yeroon boqannaa.

kanaa jira as booda. Qum fatahayya, ka'ii qophaawi, lihaadha al-amri wasta'id jechuu jee duuba. Ajajni kun guyyuma nabi itti kenname san sallallahu aleyhi wasallam wajjin nutti nama isatti amanes kenname. Ma'anaan aayaata kanaa akkana jechuudha, wanni nabitti kenname kana sallallahu aleyhi wasallam Hogguma san yaa Khadiijaa yeroon hirriibaa kuttee jedhe Nabiin hoggasuma beeke jedhan dubbii tun. Yeroon boqannaa kutte. Hanguma dabre keessa barakaa nuu haa kaa'u. Hedduu nalleen komatini akka waan ju'uti. As booda hattaa haqum haqumti jaarsaa jaartillee yoo ir'ina qabaate nan komatin jedhe. Kama dabre keessa barakaa nuu haa kaa'u. Mee achumarra dhaabbannee yoo Rabbi fedhe akka batachaa nu harkaa hin taane waan itti hafe achirraa kaana yoo Rabbi fedhe inshaa Allaahu ta'aalaa. Subhaanakallaa.